Mbuya mono sana, obosio mwensi pi ase mototengerete korwa, nakire mbuya mono sana ase okoira chingaki chiaino, kobwat chimokwa times ase e content togokora iga iga. Rero twanyorire ne ebahati sana ya okonyorana na omweshimiwa and MCA from Gusii region. Mweshimiwa mbuya mono sana Mbuya mono. ase okoira chingaki chiao goika iga. Kabisa. Nagokigu sana the first time twaumeranete yaengerimo.

Marieta nkorokwa Steve Arika, nde omwemsi bwe wodi ya Ibeno, gose omonto bw'okoboko bw'abanto ba Ibeno. Eh, bono, Ibeno ward. Ase Ibeno egotokania River Church, Aha. Kisii County, ense yaito ya Kenya. Oh, okay. Mbuya mono sana. Abanto ba Ibeno mbuya mono. Mogambi mobwate nomuya. Tiyandebe ekemanera ero. Tiri kong'ainereria. Eh. Naboire ngobwati buna ogokwana, na ebinto ogokora,

Ase no chi complain nkoba chiro Okay. lakini eprosija nero chikobwatigwa Aha. intwe buna mcs tori ko receive complaints Okay.
tatiga ekero bono omonto arentire gose na assembly ase omochando nora arike in official document nari tokobwatia ekiagera tote ng'a omonto ogwaka eresimi Eh. ochake koreact That's true.

Inbiti nikoranyore opportunity nabo ogokonya. Nonye timanyereti iga ekogera nimaete nonye ne public service board chairman Jose Awegas naende na omokong'wa Mausa Mausa eye Yes ehe na Awegas ehe deputy governor nero Ehe. omogavana naro Okay tindakagera ng'a yaikire abwo lakini rende egasi nere itogokora na inche nimbwate ng'a public service board nebwate emechando. Mbeiyore buya. Aya.
Mbuya mono sana omo mheshimiwa.

Bono mono kera omonto nabwate ebinto biaye amagenderero akobwatia. Korwa ase akorwa. Korwa ase akorwa. Ase agotenenera. Ee, ekiagera buna bono, kwa mfano ndwete ibeno, tingochaka kobwati ng'a ng'egwe amagena y'ogochonga are tabaka. Are tabaka. It is true. Igo bono naende egasi echi tari tokobwatia. Chitachiri chiaito mbare bataete emeremo, Abanenchi. buna bono aba aibeno nabagontebia ntotagete eke, ntotagete epaara eye, Abereo. ntotagete ensoko eye iga, inche nayabogorie amalalamiko aria abo, Kwabekire ebudget. narenta narabekire ebudget, arafune ekaunti yamanya gokora. Okay. Yeah.
Tosoe directors aibeno. Now that you are a representative korwa oo, twerese ango naki mwagenderete so far.
Ase ensemo ki ekiaye kogera amagenderero generally ee yabananchi igare mhm. namange ase chipara naki more sofa ase chipara konya gotigera tore Kobwaterana ne county government. Okay.
Eh, ase bono iga at least ntori aria ase twachakerete. Ehe. Konya gotigera tore. Aha. Nonye echallenge ero oye chipara ang'e ibere. Chitaraera. Oh, okay.
Bara nero yakorwa kerera gende gucha. Nero nkonyote tore omogabana. Tobwati siere, kere contractor njaete chibesa. Lakini tirache site. Oh, okay.
Neparide nero korwa Riamisiani kogenda mpaka Rikendo, nereete abanainchi emechando emenene. Igo ase chipara echio ibere, nachio chiri chibwate omosukosuko gose chitang'utang'u, echi abanto bakompeinyora, lakini echinde nchiroo chinyia, buna bono eye ekogenda gesere chigosoka Inani, abanto bakorire public participation.

Ase nero etata ere egenderere, twabegete proposal, abanto barikwe buna riria kare, monto akonya korugora amakarabati, konya gokora epaara, Igo. ebinto bono ebi. Lakini rende naende ting'inane ne chipaara echi chinene buna echi ne chie county naratebe. Okay, okay. Naende ase ibeno ntobwati epaara ye county, ntobwati epaara ye governor, ntobwati epaara ye president, abanto baibeno.

chipara chiaito nkobekwe chire rami, buna nere okorunya obisabo ekogenda amatunwa, naende nere okorua ibeno esoka eria endong'a, nere okorua birongo nere esoka enyantirogo, nere okorua nyantirogo egende kabosie esende mati erio, igo ebinto mbire pipeline, naende oborabu bwarorokanire aria omoerio at the end of the tunnel. Oborabu mboroo. Oborabu mboroo. Nkoigwa buya sana ekero nkoigwa chipara chikwa mentioned chire in line nichio chikorosiwa. Eh. Eki naki toganeti gosia. Mm. Naki devolution yacherete omanyete. Naki yacherete.
Ebinto bie kijiji mm. birorekane. Eh bono. Chinya gitari abanto nkomplain bare amariogo sana. Nao chikwa agachwa chiatigarete batu mariogo. Ebere naki situation ere.

Nero etakeire abwo naende nao tobwate korosia Kemptis ase abanyagitari bagocha abana bagocha koguneserwa ea. Twagachire ekiagera ase Kemptis ere ense ime no outpatient ya nyagitari ere kobwatana nabanto baibe no ne government ne ne ne eserikari ye county.

Eki nekio nkiarete kore kod bono ya approval baganyete babekire aside 20 million chigokora eyio nkoereire bwango iga tari emegani eri ng'a kobasusunoka nyang'au. Inche ngoigwe buya ekero nkoigwe intwe nebigokwanwa. Namariogo kwabo oria. Challenges nchirochiroche chiamariogo buna bono ibeno mono emochando tobwate omonene tari amariogo ye chinyagitari totagete korigia naki togokenya oborwaire ntosabe amariogo nakio Ebiro biya. naki okonyora mono tokobekera medical Ehe. camp chinyinge Aha. abanto basomigwe abanto bamanye obuya bokoegwa eneti omonto Ehe. akoegwa eneti eri tibaga akonyebeka borere ekesa araire, kwanyora arosereti chinkoko isiko. Chinkoko agiterete ebichuchu.
Eh, naende bono tokomomanya, Ehe. natakeire asome gose ebi education. Amanye obuya bw'enet. Nigo erende eye kwaye bw'enet, neye egokorenda. Kabisa.
Emechie nero okonyora eh, emekebe ere gesieri, abanto baete babatebia arusie emekebe eye, echiungu nao chigocha chiabiarera iga iga. That's true. Naende ngoaka ng'a mbuya mono ekiagera ntobwate naende

Naibe notobwate ng'a medical camp chiche chinyinge abanto basome gochi seminar chiaba naki togokonya gokeyia amarwaire tanga bono egento ekere naki togokonya gokeyia amarwaire Abanto mbarwa. tari naki komenta morio gochi nyagetari That is true.
Yeah.
Egento kiago nagokera buna chi medical camp echio. Bono eye ne program ye county government gose na organized through other organizations?
No mono through other organization. Oh, okay. Kobatebia rende emechando ero mwancha mwabwaterana echi nechiroo buna bono ntobwate Tarachambili vision. Naende ntobwate buna bono eyio eyere motwe egochia gocha bwango iga bwango sana baronya banchete ngotarenta aro bare medical camp Okay okay okay. na oasis ngochere yara nte medical camp naende nkobwaterana tore na enyagitari yaito ore form six na barabwo nkopatina tore gekogera ekero bagocha na barabwo gocha bare na abande abange naende nkoranyora tore buna Ang'e omwaka oyomo aerire ntwanyorete medical camp korwa isiko Texas abasongo bachete bakararora amang'ana a cervical cancer ase ensemo y'abasubati. Igo ebiga na ebinto emerogo erio egenderete kogenda. That's great.
Abwo aro, in fact korwa kare nakaigure ng'a nonya nababisa ba health. Gotaara barenge aba aba agriculture barigirie abang'a abanto amang'ana echiombe igo ekero nkoigwa mogochaka chi medical camp kongore sana Asante.
Bono gitwakwana amang'ana amaria oti ambwate ndi na kisii level five I think erinya gitari erigwe ero mobo mobwate concern nonye nainwe buna chief mca moganeti korora kere buya.

Bono econtract etaracha second phase etaboki nari maate ekiagera naende biosi timbiro biare koagachwa ari maate na koritaini egworo eria riraba riria abatalamu batebete ritiga obo rirache koba rikwanyoka. Igo bono process negendererete ekiagera changes echi nchireo tatiga rende maete. nonya ebinto togokora bionsi rimo Tha- that's true. ekiagera nonya yeso nyasaye omonyene ekero achete gotonga ense eye Eh, eh, nabwate chinguru chiogokora ebinto rituko erimo lakini akarua oda. lakini akabibanga amatuko saba Akabia amatuko saba. Eh, Ehe. rero ekekorekana eke iga akobagana omosunte na omorabu Ehe. iga mpaka agacha goika ase agotoma agotonga adamu Eh, bas. akarora ng'a tiga momenteo Igwa. bono agateba nakori tiga ntimoke Rahisi igo.
igo Naende eduration ero ye constitution ya Kenya totebetie ng'a iga okoegwa emiaka etano. Etano. Gaki onye torakore oyomo, oyokabere, oyogatato, oyokane, naende nonye togokora etano, naende acha nere okoirana ase abana bainche batebie ng'a mento. Yaya. Ekero gwakore nabo kotebie ng'a ki nakorire eke nakorire eke bono Toikire mento agwo. togenderere chinguru. Yee bono. Igo bono chiripoti card ntogenderete koroseria. Igo. Eita positively gose Abanto negative. baibe no nimete barosire podcast. Eh, Lakini bono. yago nango igwete eh, tikari mbe.
Tokonyara komanya. It is true. Ekiagera nabwo chitachiri. Eh. Ekiagera ekero nabatebetie ng'a ribaga mbasabere ebinto Ehe. eh, ri'emiaka etano. Bagakora. Eye bono etano nere eye togochi gokora. Ehe.
Tiga Nyasae agokonye. Inwe endeavors egera at least erepoti card echikoba engiya. Fununu nero oyo ago expand ekisii county town stage ekaba narorire ng'a chigari chiabaire chinyinge sana obosonga. Eye nero kwansa nonya ne chiro president njacha kora kiuma tari ase chiro egonete korosigwa abanto barue etown. Noine chigari echiga chi'omochando ase gotenena, na ase naro abwo chiwenerete kokoirwa, nari ase prisons, goeta bagoteba ng'a banyeng'anyi, egere Bagache affordable housing. egere bagache affordable housing.